vezimbabwe wherever kwavanenge vari chivaunza pachirongwa eh, the target the target ndeyekuti tizivane nevaimbi vedu mufunge zvenyu kungonzwa vachitaura tonzwawo kuti vakazvitanga sei zvekuimba izvi api machallenges avari kusangana nawo vari kuchema nepairesi here kana kuti vari kutoti vanhu rambai muchipaireta svondo rakapfuura svondo rakapfuura ndakataura kuti ndakarova mhanzi dze6 artist after ndapedza kutaura namukoma wandakanga ndiri kutaura navo vanonzi justin zuya domachimedi akarova ngoma chief, uh, chief tatenda pinjis albert gatsi fredi kapfupi charles zibowa mak ngwazi napachi era ndikati fembera fembera tinzwe kuti ndinenge ndiinani svondo rini e akapinda akapinda mawhatsapp akapinda akapinda eka saka zvachaita manje mukupera kwechirongwa manje ka ndichaona kuti pane vakagona here saka kana pane ari kufunga kuti akagona kuti svondo rine ndinenge ndina mukoma charles chibhowa ka Eh, kana wakagerwa mhanzi akachienda unonyatsogereswa futi kuti ndinenge ndiri kuzopa albhamu iyoyi ndomubairo wacho albhamu iyoyi saka tereresai zvakare mukupera kwechirongwa ndinenge ndine vamwe vaimbi futi vanicharova mozondiudza kuti ndinenge ndine upi muimbi futi ipapo pavaimbi ivavo albhamu yake ndo inenge iri mubairo wacho that is for next week asi zvinoitika mukupera kwechirongwa saka kana unoda kuramba uripo unoda kuramba uripo right magetsi aita mishina yaita number one to one to testing kuseri tikanyatsonzwanana mukoma charles zibowa vari pakanaka e tatenga tatenga mabhanduru kana ari mabhanduru tatenga mabhanduru kuti timusamborasikirwa nawo mfunge zvenyu saka mukoma charles bowa is ready and waiting ini no mafaro kuno kudise studio southeast of england am ready ndasota sota imimi wochiiwewo ready naika musamboenda kure gara padhuze padhuze zvako pauri kuterera uri ipapapa nekuti ukaenda chete ukashaika waluza right rega ndione kuti ndipinze mukoma charles zibhowa yasvika nguva yacho yamanga makamirira kuti tinzwe muimbi wedu we anorova mhanzi dzegospel ire nhoroondo yavo yese vachafamba nayo ipapa pa giraone zvako zvinongoitika pahuchi pasina nyuchi chete chete mukoma charles ya ready we are all ready mbinzwa kuti munenge muri kupinda neipi zvenyu sungavani zungadazeni yezimbabwe pachirongwa huchi pasina nyuchi namafaro wemafaro chete promotions eh, kutepfenyura zvangu ndiri padizola dizola dz studios nhasi ndine muyimbi anorova dzimbo dzechitendero gospel music artist vari kubuda nepazimbabwe vanonzi mukoma charles charles zibowa mukoma chale mungade kumbotiudza here kuti anombonzi charles ndiani uyu kuti makaberekerwa kupi eh, chikoro eh, makadzidza kupi uh, uyezve muri papi pacho muharare charles zibowa murume Akaberekwa kwaNyashanu kuBhoera. Akakurira kwaNyashanu kuBhoera. Akapinda chikoro paBika Primary akanopedza chikoro paVhiri Secondary. The Anointed Ambassadors ndozita rechikwata chamunofamba nacho. Mungade kutitsanangurirawo here kuti zita iri rakabva papi? E, makange mazvipuwa kuhope here kana kuti makange mangoti hano ndozita randingade kufamba naro zvichienderana nekuti munorova mhanzi dzechitendero? Chikwata chandinoimba nacho chinonzi The Anointed Ambassadors. Chikwata chine vanhu vanosvika ivo 8. Ndinotenda Mwari nekuda kwevanhu ava nekuti tine mukomana anoridza keyboard, tine umwe mukomana anoridza lead, tina drama tine umwe anoridza rhythm nemadzimai ari kumabacking vocals nekutamba chikwata chinonzi the anoended ambassadors chakatangwa apo pandakatanga zvekuimba ndobva ndachitsvaka kuti ndinokwanisa kuti ndiimbe nevanhu vakaita sei ndobva ndavawana ndinotenda mwari nekuda kwevanhu ivava vanondigonera vano regai timbopinda paabhamu imwe chete iyoyi yakanzi jesu makanaka pandinoda kutora title track kambo track number one kanonzi jesu makanaka timbonzwa kuti munakiro wakanyatsoita zeiko tinzwa kuti mukoma chale mukoma charles vangu ari kuburitsa kuti jesu wakanaka papi jaipo jaipo kambo jesu makanaka tapirirwa inako kubva paselmaalbum Jesu makanaka yamkoma Charles Zibowa and the anointed ambassadors. Album rinonzi Jesu makanaka. Ndakafunga kuti regai ndiwane zvimwe zvinhu zvandinoita kuti ndiimbire Mwari kuti nyika izive nesong inonzi Jesu makanaka. Ndaitenda Mwari apo ndakati ah vanhu vese vanomirira Jehovha kana nguva dzaMwari dzikange dzakwana kwete dzekufunga kwedu. Ivo Mwari vanoita zvinhu zvinoshamisa zvisina kumboitwa panyika pano. Ndopandaiti vakataura Jesu kuvadzidzi kuti vano, vaende kunomirira kuGalili. Vese vanomiririra Jehovha, vese e, vakanomirira Jehovha vakapuwa simba. Ndinoda kutenda Mwari wakandipa mukana iwoyu, akanditenderazve neimwe nzira inzira yokuparidza nayo yekuudza vanhu kuti zvinhu zvichinge zvakaoma nyangwe munyika masituations akaoma uchiona zvinhu zvaoma kusina kuti unenge uine tariro yekuti une kwaunozoenda Asi kana wakamirira Jehovha, chinodikwa kutenda nekugona kunamata mumweya nemuzvokwadi, usinganyengeri. Kana ukamirira ivo Jehovha, Mwari chaivo havanyadzisi, nokuti ndivo Mwari, vanogara paShoko ravo. Ndiri kungoona kubata kwaMwari.

kutambudzwa nerima vakati zvapera vaya vakasungwaagoma makadiko zvenyu thank you very much for choosing zima online radio station makadiko kuno zangu dz studios kuchilinga mkono kunira mukoma chauzibhohwa anofamba nechikwari chinonzi anointed anointed ambassador

makanzwa kakamba kanonzi jesu makanaka mangoinzwa nyaya yachona imi kani imi ishe wakanaka kani wanotichengetedza ziso ravo rinotitarisisa nguva dzese dzese kana pasi pemvura rinenge richikuona kwese kwese vanoburitsa zuva kune vasingatendi nevanotenda vanoita kuti vanofema munhu wese munhu afeme mweya pachena uyezve vanonayisa mvura muminda yevarombo nevapfumi ah, vasarudze ishe vakanaka kani wedu wee ndinodaira kuti maitirwa zvakanaka nekamba kana jesu makanaka regai tifambire pamberi nehurukuro